Oh wow. Uh, Joshua interview komnak hi minute song thum kan ngei lai i a mipi lei in online in biahalnak nan van tuahmi te zong kha a si khawh tawk in tel kan zuam lai sinain minute song thum long si caah a dihlak in kan hal tu lawng nih um men lai cucaah cun a halmi zong nih rak theithiam la ti kha kan duh cun kan halmi lakah Joshua Van hi vawleicung pumpi nih tuzaan zong hi an zoh ding si caah tlawmpal te social media hin chimthlu ding chimthlu lo ding tampi thil um caah a chim tik zong ah second hal tik zong a ralrin deuh in tuah lai caah zong cu mipi nih rak theithiam te lo ti kha kan duh ni cu thianghlim tein atu i amah a career A rian te hi Pathian nih a pekmi ṭhawnnak hi hmang sulaw a dangdang thil tampi ah khan social media ah thil ṭhalo te bantuk kha um hlah ti kan duh caah amah nih a leh tik zongah a si ning tein a leh lai ruah ziar kan thiam ti kha chim ka duh. Uh, we would just like to say that for tonight, we are just going to stick to questions about his career as a UFC fighter because

panel kan rak uh, discussion kan rak thok lai question masa bek Joshua welcome home welcome to the community atu bantuk in Khrihfabu pi nih community pi nih mino pi nih teinak na hmuh nak cungah upat peknak le lawmhpi nak kan i tuah piak mi hi zeitindah na hmuh ning si what does it mean to you Mazabika bantukin te khuami ka rammi ka miphun nih celebration bantuk event hna na vu kan tuah piakmi hi ka hmuh tikah hin keimah zeitluk in dah zuamchinnak thinlung khe a ka pek ka ti lai cu cun mah lawng si lo zeitluk in thlacham in a ka bawmmi you know kalai miphun hi tampi an um timi hi ka theih tikah keimah caah thazaang tampi ka lak chinchin tikah hin ka lawm tuk hringhran na zate cungah Joshua van, Joshua the Fearlet van ti kha si na min taktak hi lai min van bawi thawng te the fearless hi ho nih dah an phuah zitin dah fearless na neih nim zitin dah sinang chim khum Well, the fear let's say keimah tein ka ka keimah tein ka se ka ka min ka thim mi si ka ti la chu uh Peknak ruang zong si uh zelo ashram thok ka rak thong ka hin the savage te kan au ne ka thong da ne rak chiem pa ro a che se kan uh savage ka rak du bak lo wa ka kamin rak thleng lo ka te long nan du lo eh makhan keimah tein show ka zau eh Ragnar the Fearless timi pa kha ka hmuh macun keimah ka ṭhut dan kha ka van zoh tikah khan a ṭih thai lo ti ka van ti tikah mah min kha kuar ka lak beh nak si ah thalak wow okay pakhat te halnak taktak kan lut hal pakhat te mipi nih rak hal buk an timi cu veikhat rawi val he nan tei hnu ah khan Kawlram min timi lar taktak minu bak ruah lo piin an i chon tak na lau ngai nervous ngai atu i chel ti na si nu hin teh na na chol il cang maw chon ding na tu hi an i chon ter sual hama di ka an i har ni si ah tila mi tam tuk ni thai cun no sung loi tilo tila cu

Tuzan lei biakinn ruah kan rak chimmi cungah UFC fly, flyweight championship level tiang phak khawhnak ding caah discipline zong ngeih a hau, sacrifice zong kan tuah a hau, commitment zong ṭha tein ngeih a hau ka ti. Hi level pakhat phaknak ding caah zei sacrifice na tuahmi dah a har bik, zeitluk in dah a har, a har tuk in cang ko seh ti bantukin Si harnak ka tonmi hi rak tampi te hramthok rak thok ka hin soisel tu zong tampi an rak um ka ti la cu cun keimah zong kha zei ka ti la rian rian ka rak tuan ka tuan bu khan ka to si tiga khan zei ka ti la rian zong kha ṭuan ṭuan tuk khi cu a ngah ve lo ti lo cu te full time in kan chasing kha si tiah ka nu nih khan a dream na chasing si ko cun i din lo lo kem na kan bawm la rak ka ti ya rak ka ti te khan a zai ka ti la ke ma zong chu rian ka chuak e ka rak chin e na te khan soi sai tu khan rak tam ngai you know fa pa fang khan se atha thu tuk anu la te zong a bawm na lo ti ban tuk ka si te khan ke ma la ke ma zong ka a rian ka ṭuan la tangka nga la ka nu le te ka cawm hna la ti bantuk khan rian a ka kir ṭhan ma cun ka phuak ṭhan ka kir ṭhan ti bantuk khan si ka laklawhnak caan zong tampi um ka ti la cu na khan ka nu le ka nau le ka tupa te zong khe tu ak zo ak zo chho ngai ma te khen te motivation tampi ka lak ka nu zong ne ka ti longmang mi chu a na tin mi si chun sul lo lo ma ti khan ka ti keima zong chan saupi ra lo te pathian tha Kum hnih chungah UFC kan vun phan kho ee mah khan ah na thlacam piak na thawng ee tu cu full time in ka tuah kho cang. Joshua atu ah hin tu ah vawleicung pumpi ah kan miphun lawng si loin Asia a bikin Kawlram Burma le Laimi nih hin kan star bak na si leicungpi mi cuan mi a si. Cu lawng si loin tuah India ram ah khin Mizoram kan ti ka ahcun kan miphun tampi kanmah miphun hawi Mizo kan timi hna cu atu ah ralzam mi zong tampi an um hna i cu hna zong nih cun an i dirkamh an vei ah atu i teinak na hmuh tiah na lawm taktak a bik in Mizoram Chief Minister a lu bik cun support lei minister tete hma timi si cun an MP pakhat zong nih anmah social media a khawngh bak ah lawmhpinak statement kha ṭha tein an ṭial i Mizoram mipi zong nih hin an i lawmhpi taktak i cucu anmah mipi zong hin theihter in a theih ah ti zong ka duh ngai anmah mipi sinah zeital chim na duhmi maw an chief minister siseh uh, anmah sport minister sinah si uh, amah mizo lei nih tha kan pekmi hi keimah cha zong ah sunglawi tuk cun amma e sport uh, minister zong khan a uh, rak ka chuan ton you know uh, zelo kan kan vai khat vai ni chu kan ni chon e a kan support na khe ka cha sung loi bak e a kama zong ma tlu a hla mi kan selo kan tila chu te lai mi la mi zo la kama zong ka ra zam nam kam ka ze tila kan khuwa tampi zon um tika kama mi phun man tu khen ka mu ve kon ha tila chu tika a tha kam pek na khe ka cha sung loi tuk chung sun

caah zumhnak Pathian naa bochannak in siseh, cun na family, na community lei in thazaang peknak zeitluk in dah a uh, Kemai uh, amana look like if I pray a lot, you know. A hlan lio ka rak sual lio te hna zong ka ka velh lai zong a thla ka cam ko. Bawipa ma pa e ka velh lai ka ṭi pa ko ti fun mu. Thla ka cam thla ka cam ngai zei ka tuah lai po hin mah te hi Pathian ya ka do ti te zei zei ka tuah lai po thla ka cam e thil sual ka tuah se thil tha ka tuah thla ka cham a ting ma ni hen a a ka bom ngai ting ka ruah cun a na chim bantuk cun ka miphun ka hawi le pawl zong nih te a ka nu le ka pa zong nih thla kan cham piak lamang ruang in suru te ka ruan a Joshua na video zong ah kan rak zo i biakin ah solo na saknak zong kan hu i case cungah te na kai zongah thla na cam ta kha kan hmu lomang tu na kan chim bantuk pathian zeitluk na bochan i minung tampi hi cu kan zumnak hi kan ka lawng in kan veina na taktak kan langhter lomi practical kan tuah lomi tampi mi nangmah na zumnak ah hin fel tein na tuahmi thil pahnih zei hi dah zumnak zumtu na si ve bantukin tampi nih cawn awk ṭha te na ruahmi nangmah nih Pel lo tein fel tein a tuah lengmang thil pahnih chim awk rak kan neem. Fel tein ka tuah lengmang mi hi cu zei ka ti lai nifatin ka tuah mi hi cauk chung ka tial zei ruang ah dah ma hi ka tuah ti si cun thil tha ka tuah si se thil che ka tuah se zang ki lai ah khin ca ka ṭialmi khi ka check ṭhan lengmang mah te ah khin thil ṭha ka tuah si khan cun kaa nuam ka ti lai cu thil chia ka tuah khan cun zei tluk kaa nuam ko zong a zang ki lai cauk kawn ti ah khan a nihin hi zeihmanh ka tuah ṭung lo timi reminder pakhat ta khin ka hman cun pahnihnak cu zeitluk thil ka tuah lai ka zei lo zong ah zang ki lai he ti bantuk cun thil pakhat pakhat ka tuah lai khin cun thla ka cam lengmang mah pahnih hi si bik rua tik rua Cu pakhat te mah he pehtlai in keimah ka theihnak ah atu lio kan mino tampi hi rian a ṭuan nain zumtu nih cun pekchanhnak te cheuhra cheu kan ti bantuk te hna hi kan rian bak cu si kaw nangmah ahhin teh keimah ka zumhnak ah hi bantuk nak zumhnak lei na fel taktak ti bantuk ka theih i nangmah hihi nangmah na dirhmun ah Cheuhra cheukhat kong hi cu ka nu miomio siseh ka nu siseh a kan sik pengmi a si like sik ti lem cu te ka te hnen ka nu mio hena cu zeilo na chuah te lai ti khi a thok man ka thok hlan kan champion na si te lai

Kum zeizah na si in dah hi bantuk ṭhuatnak hi na rak i thawk? Cun aa pehmi cu When are you going to retire? Ṭhuat ka rak thawk hi cu training ka rak thawk hi 2018 hrawng si rawk te and ṭhuat taktak ka thawk hi cu 2020 in khan biatak tein training le i ṭhuat hram hi ka thawk taktak hi si.

A hnu bik Panjova he nan thong lio i kan zoh tikah tuan le second ah na tei si kaw nai thok lai hong khan ṭih phannak maw zei bantuk phun tal na nei maw cun an chuih i nai phet te khan a fak maw khan chuih mi kha an kheng maw kheng lo zeitin kha na tuai ma kha na nam tikah Zero dah thu ko mi kan nam colh lo tiah kan dan thin hang pa. Ma kha kha hong te tom ba kan chim hik na man feeling kha hong hang e na van join na van tek hong hang feeling. Si pencho pencho sure kan i thong lai he ka thin phang bak lo. Oi dang bantuk lo lo ka ka ngai tuk hring hran i thong i thong lai he ka ngai bak chun e kai ma ha nai deu mi po chu ka chim ton na zeitik mana zeitim mana ka tai kho na ding lamum lo te like ka cinnak dan le zei ke a har bik se ka ti lai chu te ka training camp te hna kum dan te hna a har bik se keimah keimah zong ka training to na ka zoom ka ti lai chu cun a ka chui ka chu ka phet man ka ti lai chu tlawmpal te khe ka thon man te ka na fak tuk lo na ka ke ka chui bal te kha fa ngai so uh yeah ma te kha si ko e uh zai ka til ka thong la ka ti khan zai ka til a kut in khan a za cang te amah nih ka piah dailici pa step hla na khan mah te ah khan kai zong kha ka confuse pa ka ti lai cu mah khan dailici pa rat in khan a a di ti kha ka ka fiang mi si What a great question. And I think everybody probably wants to know your answer to that again. So I'll just ask you again. And if you can repeat it in English, that would be great. So, what, how, how is your feeling

Maneo or Thaira pakhat chingchang si te ko la. Zeitluk tuan dah thlahnih thlathum ngong a si lai maw a caan hi. Thaizing. Pakhat te van hal chap ka duh mi cu pakai ve a atu a na lu tika khan de a atu i kan kawram Burma flag kha na hruk tika kawram pumpi zong kan lawm kawram pumpi vawlei cung pumpi ah na kan theiter nak zong na tua i Na chimmi interview pakhat ka hmuhmi cu mah hihi Kawlram flag i awrh luhpi khawhnak dingah fak ngaingai zuam i na hmuhmi ti kha si kaw zeitluk har dah si. Cun tahchunhnak atu ah US citizen zong na si, Kawlram na si tikah US flag si loin Kawlram flag ngai venak kha nangmah duhthim na si maw? ka nangmah zeitindah si timi te kha chim awk ṭhami maw? Si, hi kawram alangka thimnak a cu te keimah zong ka thi ka thi ka bloodline kan kal cun kawram mi ka si cun te kamah lai lairam mi ka si cun UFC he ti bantuk kan ruahnak bantuk si lo khi promotion ngan tuk mi si ti khin te flag te hna he du pawng ken nga lo ti la cu Mah tikah hin Kawlram he Kawlram alane hi ka hawipa de Kora zong he um ko mah he uh, you know I was telling them on my first fight was asking them to bring my flag and they didn't let me you know um, flag ken ding khan kan rakhal na e kai ma zong ne flag ka ka ken ne ma hi ala ne ka ken la ka te zai kho de si ente Myanmar si ka te na e Myanmar chu

ka ka lan chu te locker room tiang ka ken ne ka chuo pi hi kan du lo kan chu ne ka vai ni na ka thun na ka khan ka ken than nga lo e anga an te ka chuo la ya kan chu than e vai thum nak ka khan a kan chu thiam thiam e vai li nak zong khan kan chu a vai nga na khan cha kan chu lo ma ti ka khan a ze ka ti la kamau kar te khan myanmar flag te ka ka chia He mah tikah khan zeitik hmanh in khan Kawlram alangka kan timi khan thai khawh ding si ti lo ka ti lai cu mah kha post interview a kan hal tiah khan ka langhter mah he vawlei pumpi theihter in khan zangfah tein ka flag rak ka kenter u te ka vun ti tiah khan mipi zong kham vun au ve ka ti lai cu mah hnu lawng lawng in hi Kawlram alan he a kan putter mi si. Pakhat tema he pehtlai in kan hal ta lawk duhmi cu tha tuk kan lawm. Kawlram aiawh na van kan langhtermi kha aho paoh kan i lawm dih. I pakhat te Laimi hi kan vanthat khunnak cu vawlei cungah miphun tlawmte hi tluk i kan si nain vawlei cung state ngan taktak bakah hi din a kan phakpi kan duhning ahcun kan lai holh te hna kan lai pa kua ti hna kan kan te ka hanap sim lo ti kan do zima cana cu si lo le kan lai puan te hna ma voi khat hrawng te tal khi vallang kho so ti kha kan du le khi mi khi chan um kho do cham um kho ding sim mo atu le chim man tu kun rikhi ami um chuar ruang la se se a ka chim man kan na chu ban tu khna um khong ha mo uma uma um kho ko zai ka tila kai ma zang ka zuwa me te atu ka chim man tu khan UFC chu zai ka te kan i shruk mi thil te po khe chuah hlan ah khin piah di masa si ti khan ma nih sian mi khi um na ten te ka ba na pa vakok pahnih ka swe ka chalai mi ka si na lang ko salama siseh atu na te chan chu lai mi pathian kan dawt tin sim zang lai kan lom si tu chu chan pian na se chang cha online question rami chu what is something you want to do with since you have a big name

That's amazing. You heard it, guys. Hey, he might start a gym here, so watch out. There we go. I love the energy. Okay, Joshua, atu hi bantukin teinak na hmuh tikah hin tuar kan pal zong chim bantuk impact mirang so chim te abik in mino cungah hin impact angan taktak tu zan zong na zo i zeitluk in dah kan lung a thaw mu kan i lom i nangmah zong na chim bantuk na phak ka mirang hol zong na thiam lo sianginn zong a buli hi bantuk mu ti hram na ton caah harnak tampi na tong i nangmah sasa i zuamnak nih hlah tu dir hmun suak loin lampi le sualnak i harnak chin na tong kho zong na si cu bantuk in indiana siseh dala siseh mino tampi chungkhar financial le tlamtlin lo ruangah maw pakhat khat a life a struggle mi tampi an um zei tuah awk thei lo in nangmah bantuk hna zong in buli rak tong mi tampi um tu tan mino kan mino hna sin ah hin zeidah biasa na duh mi hna maw zeitluk in dah biragan ram kan phak tikah nangmah zong tampi na rak tonnak experience in kan mino hna sin ah hin vital uh, encourage phun maw sa du mi maw se uh, becha ka du mi chite keima zong US ka rak phaka hen struggle te trouble tampi ka rak tong e a uh, zekati la siang te na zong a bully rak tong ti lai chute bully in ton tika we have to fight back and things like that, you know. And in the process of doing that, you know, we enjoy the attention, right, of fighting in school and fighting on the street and things like that. So, like, ke lam tampi kan kal du lo na khna kan shroi mi ke tampi te na ke hoi hoi tha lo do zong kan i hang out chan zong tampi chun thil su kan to du lo mi kan to chan zong tampi ki ti lai chu ma ti a ken a khi a caan tampi cu khoika zawn ah dah dirhmun in dah kan dir beh lai timi khi thei lo in khoika deuh dah ka kal lai ti khi abana bia khoi kai khala mati hoi kom dang he kan um tika biakin lai ka pe la ka ti tika biakin kan hoi la pol ni kom kan du ti lo phun nang kan si chang khatale ka ka ka kom la tia khan la lung nom di in khan um ve phone lo ma tika khan te abe pi bi ke kai ma chim ka du mi chu tin mi ngai mi he kan hau ti mi he ka du chun tinhmi ngeih hi cu tinhmi ngei lomi nakin hin cun kan ṭha deuh hrimhrim ko tinhmi ngeih i maw makan tinhmi ngeihmi kha ṭha tein chase te macun keimah zong cu gym ka kal hlan khi I don't know where I belong ti lai cu te khoi ka zo na ka dirhmun si timi khi ka thei lo gym ka kal hnu in khan mi pawl zong nih I can accept ka ti lai cu mah bantukin khin kan dream kan chase tikah cun dream kan ngaih te tinhmi kan ngaih si khan cun kanmah zong khi khoi ka dirhmun nak kan kal khawh lai timi khi fiang deuh kan i thei lai cun ca chi ka duhmi cu kanmah younger generation long silo nu le pa ca zong an si nan fa le te nih thil pakhat pakhat kan zuam an ti hin cun thloh lawng hi ṭhawng tuk hlau tha pek zong hi ṭhawng pau hehe nu le pa zaangfah te kan nawl mi hna si kan kan nau le changthar pawl he tha pek tu in hin bawm lengmang ko hna si timi biacah kan duh chin hna Thank you so much. One last question because unfortunately we are coming to the end. Um, one last question is, what do you have to say to your fans? Hmm?